Убаасталлаах Василий Иванович, эйигин төрөөбүт дойдуҥ Хормон нэһилиэгин дьонун-сэргэтин аатыттан, тус бэйэм ааппыттан, эйигин хеттон һааскын туолбуккунан уонна биһиги, сахалар, киэн туттар сүдэй амньыбыт күнүнэн, Олоҥхо күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Эн олоҥхо диэн биһиги туох баар уус-уран айымньыбыт түмүллүбүт сүдү айымньытын толорон, тылын-өһүн баһылаан, дьоҥҥо-сэргэҕэ тарҕатан кэлэр кэскиллэрбитигэр көрдөрө-иһитиннэрэ сылдьар киһи буола. Биһиги эйигиннэн Хорулаҥ дьоно-сэргэтэ киэн туттабыт.

Чиилэ Баһылай тыанча тоҕус сүүс биэс уон сыл алтынньыт бүт күнүгэр Ньурба улууһун Хорула нэһилиэгэр Чопчу Чиллэ диэн үрэх баһыгар күн сирин көрбүтэ. Хорулаҕа Сергей Тимофеевич Чочанов, кылгас Сергей, Гавриил Васильевич Дуяков, Анисим Иванович Иванов, Андрей Кириллович Санитов Ньохчоҕор Өндүрэй, Алексей Алексеевич Киппэ Өлөксөй, Иван Михайлович Иванов-Мурустаал Уйбаан, Иван Иванович Михайлов уонна да атын олоҥхоһуттар ыллаан-туойан ааспыттара биллэр Төрдүн ууһун туһунан кини маннык диэн кэпсиир. Төрүттэрим Былааҥкый уонна киниэньитэ Налар Тыгын Дархан батталын тулуйбакка бу диэки тэскилээбиттэр. Хорула сирин сөбүлээн тохтообуттар. Оҕо-уруу төрөтөн, ыччаттара туспа суоллаах-истээх дьоһун дьон буолбуттар. Сэлиэһэ бастыҥ от охсооччу, ырыа Дьурустаан, тойуксут, оһуохайдьыт, олоҥхоһут, онтон Айыы ойууна үөһэттэн үһүттэриилээх, ураты айдарыылаах, кыаҕынан күүс-көмө буолар аналлааҕа биллэр. Биирдэ улахан курааҥҥа ардаҕы ыҥыран, сир ийэни илитэн, дьону-сэргэни аабыта үһү. Мин эбэм Аана, эмчит, Кинини ытыктаан Эбэллэй эмээхсин диэн ааттыыллара үһүйэҥҥэ сылдьар. Аҕам Уйбаан булчут чулуута, Байанайыттан мэлдьи илиит куурдаах, өттүк харалаах буолара. Тойуксута, маһынан уһанара, туттара-хаптара түргэнэ, чэбирэ, ырааһа дьон кэпсэлигэр сылдьар. Удьуордарбытыттан тугу эмини бэриһиннэрбиппит, утумнаабыппыт, быраатым Мэхээлэ маһынан уһанар уонна мин бу туойа айа сылдьабын Күннүк сиртэн көстөр күөнү көҕүччэр аттаах күн күвэдьи бухатыыр Василий Иванович аан бастакы айымньыта Бу олоҥхону кини биир дойдулааҕа Сергей Тимофеевич Чуочанов кылгас сэргэй истибититтэн утумнаан таһаарбыт. Салгыы ороһулаан төрөөбүт орулуос дохсун сырыылаах, сүүһүгэр туһахталаах кыһыл алаттаах оҕо туйгу мухатыыр, Иккитээҥчэ биир сыллаахха Дьулус-ханнаах Дьуруо маҥан халлаан улуу дьураатыгар тура төлөөбүт барылаччыкистиир бар дьаалаттаах баадьы баҕатыыр-буҕатыыр иккитээҥчэ биир сыллаахха буурҕа силлиэ аргыстаах чуккулаах атахтаах бороҥ ала таах Болдьумаар Боотур бухатыыр, алысханнаах алыамаҕын халлаан үөһэ хаттыгаһыгар тура төрөөбүт добун дохсун сырыылаах маҥан ала аттаах хорсун хоодуот Хорула Боотур бухатыыр иккитинчи үс сыллаахха күпсүйэ көтөр күүстээх-уохтаах, ходоҕойдоох хорсуна ала тойон көлөлөөх күлүмэх күүстээх күнээх боотур иккитинчи түөрт сыллаахха Үс бүтэй үрдүнэн көстөр үүт маҥынаттаах, мүлүрүйбэт өргөстөөх мүлдьүбэ бөҕө бухатыыр иккитээнчэ биэс сыллаахха диэн олоҥхолордоох. Тэттик кээмэйдээх, үрүҥ туллук курдук туус маҥынаттаах, күүстээх-уохтаах Алекс диэн иккитээнчэ биэс сүүс строкалаах олоҥхотун оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан сырдыктыына, Күтүмэх-күлүмэх санаалаах дьон сиэрэ суох быһыылартан быстыбыт сиэн быраатын аһыйан, уйадыйан, айбыт айанньытын Дьяконоваҕа уһултаран аргыакка туттарбыта. Василий Иванович фольклористары кытта ыкса сибээстээхтик, ситимнээхтик үлэлиир Василий Иванович Иванов Ньурба олоҥхоһуттартан төрүт үгэстэрин ыһыктыбакка сылдьарын бэлиэтиир тоҕоостоох. Холобур, былыр олоҥхо киэҥ далааһыннаах, түгэҕэ биллибэт далайын далайыгар киирээри олорон Олоҥхоһут уос аһар тойуктаах, онтон бүттэҕинэ кутурук салайар ырыалаах буолара. Чиллэ Баһылай олоҥхолуон иннинэ хайаан да сөбүлүүр ырыатын-тойугун толорон, хоммут уоһун хоҥнорор идэлээх. Кини уутугар-хаарыгар киирэн, иэйэн-куойан ыллаатаҕына, тылын-өһүн наардаан, уобарастарын чопчу көрөн олорордуу чопчуйан, чочуйан толордоҕуна ырыата тойго бэркэ табыллан тахсар. Бэйэтэ айан толорор киһи таһыма, айылгыта чыҥха атын буолар, күнтэн күн үүнэ-сайда сатыы сылдьар дьүккүөрдээх. Билиҥҥи дьон бары үөрэхтээҕэ, сатаан ааҕара-суруйара аныгы олох сокуона, ирдэбилэ да буолла. Оттон Василий Иванович олоҥхолорун бэйэтэ илииннэн суруйар. Ол эрээри ити олоҥхолорун тылынан, олоҥхолорун тылынан өйтөн да эмиэ толорор. Ол толорбутун фольклористар хаста да уһуллулар. Хорло Боотур олоҥхону Чilla Баһылай бэйэтэ илиитинэн суруйбута. Ол гынан баран төһө баҕарар толоруон сөп тылынан. Убаастабыллаах биир дойдулаахпыт Баһылай Уйбаанабыс, Чиллэ Баһылай, эйигин улуу айымньыгыт Олоҥхо күнүнэн уонна сэттион сааскын туолбут үбүлүөйдээх сылгынан Хорула нэһилиэгин дьаһалтатын уонна олохтоохторун ааттарыттан истиҥ эҕэрдэбитин тиэрдэбит. Эн олоҥхо сайдыытыгар төрөөбүт-үөскээбит Хорулаҥ олоҥхоһуттарын ааттарын үйэтитиигэ үөрэтиигэ киллэрсэр үтүмэн кылааккын билинэбит уонна киэн туттабыт. Күндү Баһылай Иванович, өссө да өр сылларга аймньылаах үлэҥ артыга арылла, кэҥии сырдыы турдун. Үйэлэр ситимниир улуу олоҥхоҥ уруйданнын.